Hija attività tajba ħafna biex nibdew is-sajf. Proset lil Lian talli għażedha l-post. Illum ħa nkunu qed niltaqgħu ma' Norbert Buġeja. Norbert huwa poeta, kiteb Bliet u Stay Fairy Tale Stay. Għandu wkoll xogħol akkademiku pubblikat ma' Routledge, skużani ma nsejt it-titlu. U jaħdem fl-Università ta' Kent. Ħa jkun qed jintervistah Albert Gatt, issa nħalli f'idejhom sabiex imexxuna. Alkuni qed jaqraw ukoll xi poeżiji għall-ewwel darba u wara min irid isaqsi xi mistoqsijiet, bħas-soltu f'idejkom. Ħa tkun serata informali ħafna jiġifieri ta' tiddejqux tintervjenu. Grazzi.
Jiena u Norbert ftehemna li vera nżommuha informali ħafna u lanqas ftehemna x'ħin ħa jinqraw il-poeżiji u kif u x'fatt, jiġifieri x'ħin indejqu jibda jaqra. Naturalment Norbert għandek id-dritt li żomm siket. Pero dak kollu li tajt ħajn tuża kontri. Sawa? Le, jina naf li Norbert il-lejla se jaqra xi xogħlijiet ġodda, pero xogħlijiet li jiena ġew fidejja letteralment dil-ġimgħa. Però bħal ħafna minnkom, ix-xogħol li jiena familjari miegħu ta' Norbert huwa l-iktar bliet. U allura l-ispunti li se nieħu għal taħdiq għal dil-parlata biex ngħidlek huma minn hemm. Bertata fil-fatt hija xi tnejn inzertajna Eh, u l-ewwel ħaġa li rrid nistaqsik hija din, jiena meta naqra il-poeżiji fi bliet, ehm, l-iktar ħaġa waħda mill-affarijiet li jolqtuni mill-ewwel hija li kull waħda hija rakkont. Ehm, u hawnhekk eh, nittama aktar u din nitlu f'affarijiet bħal ir-rwol tal-memorja u x'nafina ma il-fatt fatt illi kull poezija jew kważi hija rakkont, ġan insaqsi l-ewwel qabel kollox inti bħala poeta tħares li kien nifsek bħala rakkontatur, bħalma kienu l-bards, per eżempju.
Hemm diversi naħseb, grazzi daw net tal tal-eja ta' u tal-li ħan nitkellmu. Jiena naħseb li hemm diversi aspetti ta' kif wieħed eh, speċi eh, jiddeskrivi kemm kemm l-impuls li tikteb forma ta' rakkont u kemm il-poeżija eh, fil-form meta tieħu l-forma ta' rakkont x'inhu huma l-implikazzjonijiet. Eh, jiena jinteressani ħafna tinteressani ħafna l-kitba lirika arbija, jiġifieri. Ehm, u l-kitba narrattiva, l-poeżija narrattiva allura. U tinteressani ħafna l-poeżija narrattiva li kienet tinkiteb anka fl-Islamic Golden Age, jiġifieri, jiġifieri bejn is-seklu tmienja u s-seklu tnax jew tlettax wara l-Era Komuni. Jiġifieri naħseb li kont influwenzat ħafna minn hekk. Però nħoss li l-poeżija fiha element ta' epistolarju, element ta' djarju. Jiġifieri li jien dejjem emmint li, fil-fatt jien qatt ma żammejt djarju, jiġifieri djarju fis-sens litterali tal-kelma, dejjem ktibt il-poeżija. U minn barra l-poeżiji li ppubblikati fi bliet hemm ħafna iktar poeżiji li pjuttost nikkwalifikahom bħala noti djarjistiċi. U dawk il-poeżiji li hemm fi bliet għażilthom għax ħassejt li għandhom forsi iktar valur liriku għalihom. Jien dejjem naqgħad in-narrattiva mal-lirika. Narrattiva, lirika, simboliżmu, l-metafora, x-xbieha, naħseb dawn huma l-aktar ħames aspetti tal-poeżija li npoġġi attenzjoni fuqhom. Hija hija rakkont anki għal raġuni li meta esperjenzajt xi ħafna mill-poeżija li ktibt ktibtha f'kuntesti li mhumiex Maltin. Eh, u f'kuntesti urbani li mhumiex Maltin u ħafna drabi f'kuntesti ta' belt urbana li hija marittima wkoll. Eh, u Ir-rakkont joħroġ mill-fatt li niltaqa' ma' nies, u n-nies li ltqajt magħhom f'dawn l-ibliet Kadiz, Aleksandrija, Tanġir, Ruma, Malaga, Istanbul, Bejrut, Tripli. Il-poeżija tispiċċa tirrakkonta minħabba li tħoss li trid tibda minn stadju fejn ħa jifhimha kulħadd, fejn ħa jifhimha kulħadd, jiġifieri nipprova nikteb poeżija li tirrelata. U poeżija li tibda iva kultant minn premessa kważi simplistika. Jiġifieri l-impatt l-impatt immedjat tad-dehra ta' persuna, pereżempju, l-impatt immedjat tad-dehra ta' ħajjat ta' 99 sena li jgħix Malaga u li huwa minn Tanġier. Tibda tirrakkonta minħabba li l-ħajja jiena nħoss li Minkejja li ħafna drabi l-poeżija hija akkużata li tikkomplika l-ħajja, jien naħseb li l-poeżija hija dak l-ispunt li jwiegħdna li l-ħajja mhix se tikkomplika ruħha iktar milli hi. U naħseb li r-rakkonti ta' nies li ltqajt magħhom dejjem tawni dak is-sens profond ta' sempliċità. ta' sempliċità li tipprova kemm tipprova tispjegah, qatt ma ħa jirnexxilek tispjegah. Dak is-sens ta' bl-Għarbi l-Għarab jgħidu bħall-Malti al-baqija, il-bqija, li inti dejjem għandek xi ħaġa li hija remainder, ngħidu bl-Ingliż, xi ħaġa li dejjem ħa taħrablek. U dik il-ħaġa li dejjem ħa taħrablek kultant hi tkun l-aktar ħsus, l-aktar feelings sempliċi li nħossu. U ħafna drabi l-poeżija narrattiva fiha ngħaqqad id-dehra ta' dak li qed nara quddiemi, il-djalogu mal-persuna li qiegħed nitkellem magħha u l-mod kif qed ikollha impatt fuqi dak il-ħin. U għalhekk inħoss li n-narrattiva fil-poeżiji tiegħi tipparteċipa fil-ħin u fil-mument u fl-ispazju illi tkun fih. Jiġifieri jiena mhux niġi mbagħad ġimagħtejn wara minn fejn nkun esplorajt jew mort u nikteb il-poeżija, imma dak il-ħin jiena jkolli djalogu, l-konverżazzjoni ma' persuna, il-bażi metaforika tal-poeżija tkun diġà qiegħda tifforma ruħha.
Fil-fatt imma mhijiex biss narrativa, hawnhekk ħa norbot ma' dak li għadek kemm għadt u b'mod speċjali l-importanza tal-persuni u l-element ta' dialogu. Hija narrativa polifonika ħafna. U ovvjament għax konna ħankunu għaw il-lejla dal-aħħar rġajt qbatt il-ktieb u rġajt speċi tajtu daqqa tajn biex inkun preparat. U bħalma dejjem jiġri meta taqbad ktieb it-tieni darba taqrah b'mod differenti anki għax tkun smajt affarijiet rajt affarijiet differenti qabel ma rġajt qrajtu li ġrali jiena huwa li bdejt niftakar bla marit fit-tnedija ta' Emanuel Mifsud tal-aħħar xogħol ta' Emanuel Mifsud fejn eh, ta' Penelope Tistenna li saret xi xarejn ilu fejn qal Ehm, ħafna nies Jemmnu illi jekk inti taqra poeżija qed tisma' il-vuċi tal-poeta, ċe huwa l-poeta li qed jitkellem. U fil-fatt fil-poeżiji tiegħek però, u hawnhekk fejn ħa norbot mal-idea ta' Dialu, fil-poeżiji tiegħek hemm ħafna drabi vuċi poetika Imma hemm ukoll ħafna vuċijiet oħrajn. Vuċijiet illi huma anka tipografikament distinti. Dal-kursiv, pereżempju, li jiddeffes minn żmien għal żmien u sew jekk huwa lirika ta' Simon and Garfunkel, sew jekk huwa lirika tad-Doors, sew jekk huwa vuċi ta' xi ħadd fil-poeżija illi f'daqqa waħda qed jgħid xi ħaġa. Hemm ħafna vuċijiet f'dawn il-poeżiji. Però dejjem imbagħad hemm hemm vuċi li hija relattivament kostanti nħossha jiena li hija speċi l-qafas ta' kollox li qiegħda tirrakkonta jew jew. U dik dik hija int, ġifieri.
Ara, jien dejjem emmint li l-poeżija hija spazju li jospita. Jiġifieri l-ospitalità dejjem ħassejt li huwa il-poeżija fiha etika, sewa, u l-etika tal-poeżija hija fil-fema tiegħi propju l-ospitalità, jiġri l-abbiltà li tempatizza b'mod massimu, jiġri li, li kważi testendi l-frontieri tal-empatija b'mod inkredibbli, dik hija l-poeżija. Eh, għalija. Ehm, u daw il-vuċijiet differenti inħoss li meta nqedhom ħdejn xulxin kważi kważi jibdew jibdew konverżazzjoni awtonoma, indipendenti mill-kuxjenza tiegħi. Il-kuxjenza tiegħi kultant nispiċċa bħala skriba, bħala jiġifieri sempliċement dak illi qiegħed jiddokumenta dil-konverżazzjoni ta' xbigħat illi jibdew ħerġin id-diżinji b'mod awtomatiku kważi minnha. U nagħmel dik id-distinzjoni bejn dawn il-vuċijiet u l-kuxjenza tiegħi illi nipprova nżommha kemm jista' jkun indipendenti mill-bias tiegħi, jiġifieri illi nipprova nħalli l-realtà tal-affarijiet titkellem għalihom infushom. Naħseb illi bħala vuċi personali, niddeja ħafna nitkellem fuq il-vuċi tal-poeta, jew ma naħsibx li hemm xi ħaġa bħal vuċi tal-poeta. Eh, naħseb illi kull ma hemm fil-pożi tiegħi hija sens ta' kuxjenza, sens ta' awareness. Sens ta' awareness illi hemm sitwazzjoni li kellmitni b'mod qawwi aktar minn sitwazzjonijiet oħrajn, jew hemm espressjoni ta' wiċċ ta' persuna jew espressjoni ta' faċċata ta' dar illi kellmitni b'mod aktar qawwi minn oħrajn. U jien sempliċiment nagħmel foregrounding, inħallih jinqala' biex ngħid hekk mix-xenarju mill-background scenery. Hija poeżija li hija non-intrusive ħafna, fis-sens illi ma tippruvax timponi ruħha fuq l-ambjent imma tipprova tassimila dak l-ambjent u tipproċessah f'termini ta' xbiehat u ta' metafori. F'dak is-sens nagħmel distinzjoni bejn il-kuxjenza tiegħi li qiegħda tassimila u dawn il-vuċijiet kollha li l-kuxjenza tiegħi qiegħda tħallihom jitkellmu b'mod trasparenti ħafna. Naħseb l-effett ġenerali tal-poeżija joħroġ proprju minn dawn id-diżinji li jibdew joħorġu, li jibdew joħorġu, jibdew jirrelataw ma' xulxin. U waħda mill-modi kif jiena niddeċiedi li poeżija għoġbitni jew poeżija ma għoġbitnix meta qed nikteb hija proprju dak id-disinn li jibda ħiereġ meta l-vuċijiet differenti jibdew jirrelataw ma' xulxin.
Iktar tard ħa nsaqsik fuq il-poeżija meta taqra, imma dik naslu għaliha iktar tard. Naħseb f'dal-mument Sakemm m'għandekx aptit taqra xi ħaġa, nagħmlu hekk.
Mela, biex propju nagħti kważi eżempju ta' da illi qed ngħid, ħa naqra poeżija li ktibt fil-kasba t'isfel ta' Alġir. Issa l-belt ta' Alġir, Asja Ġebar, l-awtriċi l-awtriċi Alġerina tiddeskrivi l-Alġir f'termini tal-organi riproduttivi tal-mara, li inti għandek kważi sens ta' sens ta' lembut, sens ta' trijangolu, u tiddeskrivi l-pożizzjoni tal-Belt ta' Alġir u tal-kasba t'isfel t'Alġir, il-Belt l-Antika, b'dak il-mod. Insomma, hu ktieb din il-poeżija waqt li qiegħed hemmhekk. Xorbit li l-vini kollha dik tan-nieqa. Fid-dalma n-nies mixjin, iħarsu lejna. Idejja ma' koxxtejk. L-imħabba toqtor, taħbat mal-art u timxi, ftit mistħija, lejn tifel smajjar jilgħab f'tarf il-kasba. Għajnejk ma jintebkux. Mix-xaqq tal-libsa, il-ġerħa ta' fuq sidrek tħares lejja bħal xaqq mogħxi bid-daħk. Ħaġa muħġaġa, tistenna l-bozza ta' fuq rasna tixgħel u tkeċċi l-ħsieb li jirgħa fis-swidija. Is-sulfarina ttir, tiżen l-imgħoddi, ttir man-nifs tat-tfajjel mingħajr ħażen, imbagħad tinżel bil-mod, bħal pinzellata t'artist li lagħab xortih f'qiegħ il-Medina u sabha lesta għalih bi Sweet Koxtejk. Naqra oħra. Naqra waħda. Mhumiex dawn kif qed tarahom pożi li mhumiex twal ħafna. Ma propju biex forsi jagħtu naqra ħiel ta' dawn il-voċijiet li li joħorġu waqt li qed nassimila l-esperjenza ħin. Eh, di pożija li ktibt f'Marrakesh fil-Marokk. Eh, u din ktibta fil-hotel La Mamunia li kienet post suġġestiv ħafna. Blinguanti tal-imoddi nerfa qalbi u nnaqqi l-fdalijiet li nġemgħu fiha. Fil-wiċċ insib sapuna antika, rieqda fuq maqad ta' mutur lewn is-Sahara. Insib sigħat li ż-żmien kien laħaq nesa, u d-driegħ mixquq ta' ballerin tal-kina li baqa' mbellaħ meta lemħek tiżfen għarwiena fil-pixxina tal-Mamunja. Ħalliha l-qalb, kont għadtli. Ħalliha l-qalb tintedd ħa tkompli tewden. Ħalliha tmiss ir-riħa tistordik li ħarġet minnha Aħna u nqallbu r-ramel ta' erg ċebbi. Ħalliha twerden f'żaqq il-Honda Shadow li fqajna sakemm kważi mitna fuqu. U jien ħallejtha. Lil hinn, eqreb lejn trufa, dal-ballerin tal-kina jberraq lejja bil-leħħa ta' miġnun. u għal ftit mumenti jgħaddili l-ħsieb li ninża' din l-ingwanta u naqbeż fl-ilma jfuħ ta' Marrakesh.
Iktar kmieni tkellimt fuq il-poeżija bħala poeżija djarijistika. U hawnhekk xtaqt norbot ftit mal-interessi akkademiċi tiegħek u nwegħdek li din hija l-unika darba li ħa nagħmel hekk. Jien naf li inti t-teżi tiegħek tad-dottorat u mbagħad il-ktieb li ħareġ minnha huwa fil-fatt hawnhekk għandi t-titlu Post-Colonial Memoir in the Middle East, ippubblikat is-sena l-oħra, huwa proprju dwar il-memoir, illi huwa wkoll forma li tista' targumenta hija għandha daw l-elementi ta' noti personali ta' djarjistika. U l-ewwel ħaġa li tinsaqsik hija Kif tħares lejn il-memoir inti? X'inhu l-memoir fil-verità? Huwa ġeneru u inti tqisu bħala ġeneru litterarju? U tieni ħaġa, kif dan imbagħad jekk inti l-poeżija tiegħek hijiex marbuta ma' din l-idea tal-memoir?
Ara, eh, il-memwar jinteressani ħafna jinteressani ħafna bil-mod kif huwa miktub speċjalment fil-Ban Nofsani fl-Afrika ta' fuq. Huwa interessanti ħafna li il-memwar jaqbad u jieħu r-responsabilità kollha fuq bħala test. L-ewwel ħaġa, jiġifieri ma jużax id-distanza figurattiva li nsibu fir-romanz. Huwa test ta' responsabilità, huwa test West illi u wiegħed illi ħa juża ċerta sinċerità u li hemm element li hemm politika li hemm wegħda ta' sinċerità. Naħseb illi għal dawn ir-raġunijiet huwa użat ħafna mill-kittieba Palestinjani bħalissa, jiġifieri bħal Murid Barghouti, Sari Nusseibeh, Ramzi Baroud, il-memwar fil-Palestina sploda, jiġifieri, u meta tibda tfittex ir-raġunijiet tgħid imma għaliex Għaliex l-awturi qegħdin imorru għal dan il-ġeneru? X'isibu fih li mhumiex isibu fin-novella, li mhumiex isibu fir-rumanz, li mhumiex isibu f'multimedia installation, jiġifieri? Hija diffiċli biex jiġi naħseb illi l-element ta' ta' tbatija, naħseb illi l-memwar u adatt ħafna għal ċirkostanzi minn fejn ħirġa s-sofferenza, jew għal ċirkostanzi minn fejn ħirġa oppressjoni politika. Il-memwar ma għandux il-preżunzjonijiet tal-awtobjografija, pereżempju, jiġri fl-awtobjografija hija assoċjata ħafna ma' dak li hu maskili, ma' dak li hu patrijarkali, ma' dak li hu b'saħħtu, ma' dak li hu ma' dak li hu abjad, ma' dak li hu borgiż. Ġifieri l-awtobjografija u dan l-aħħar l-awtobjografija kkummerċjalizzat ruħha b'mod inkredibbli. Il-memwar le, il-memwar huwa iktar mistħi bħala test. Issa qed nitkellem mod ġenerali ħafna hawnhekk. Eh, u joqgħod attent awtur f'memwar, joqgħod donnu joqgħod attent iktar dawk l-assunzjonijiet li jagħmel. Huwa test autokritiku ħafna biex ngħidu hekk. Ġifieri huwa test fejn awtur ħafna drabi jiktbu u din hija huwa diżinn li ħiereġ ħafna fil-Lvant Nofsani fil-kitba tal-memwar, illi ħafna awturi jiktbuh il-memwar wara li jkunu għamlu karriera jiktbu r-rumanzi, jew wara li jkunu għamlu karriera jiktbu n-novella jew jiktbu l-poeżija, u tibda tinnota li fih ikunu qegħdin jippruvaw jinterrogaw dak li dejjem emmnu fih, dak li jkunu emmnu fih fuq medda ta' tletin, erbgħin sena. u li jkunu qegħdin jippruvaw isibu alternattivi forsi għal dak li jemmnu fih u ma rnexxiex politikament, jiġifieri l-ideoloġiji li l-ideoloġiji tas-sittinijiet, tas-sebgħinijiet. Il-memwar illum il-ġurnata taħares lura lejn lejn dak dawk il-forom ta' twemmin u jerġa' jipprova jifhem x'mar ħażin forsi jew għalfejn forsi dak l-idealiżmu ma rrealizzax ruħu. Eh, Il-Palestinjani, fost l-oħrajn, jiġifieri l-ideali tas-sittinijiet tas-sebgħinijiet eh, nafu x'ġara minnhom. Eh, u l-memwar Il-memwar jitwilet minn burdata ma naħsibx li għandi l-kelma li għabil Malti, forsi jista' xagħti illuminani għax ċerti li hemm terminu. Disenchantment. disenchantment. In-nuqqas in-nuqqas profond ta' in-nuqqas profond ta' ta' kuntentizza biex ngħidu hekk dak li ħsibna li se jiġri u ma ġarax. Jiġifieri sens ta' diżillużjoni. Il-memwar bħala ġeneru naħseb li jiġbor fih din l-emozzjoni b'qawwa kbira. eh, fih element ta' element ta' dak li qed ngħidu djarjistika, ngħidfieri. Eh, jien naħseb li ħafna awturi jerfaw għal memwar dawk l-esperjenzi li jkunu beżaw jiktbu dwarhom aktar kmieni fir-romanzi. U meta jaslu biex jikbu l-memwar aktar tard f'ħajjithom ikunu jħossu li huma f'pożizzjoni li daw l-affarijiet li daw l-esperjenzi jippubblikawhom. Per eżempju, Mourid Barghouti, li huwa kritiku kbir tal-Awtorità Palestinjana u kritiku bla rażan ta' Iżrael, ċerti asserzjonijiet qawwijin ħafna għamilhom fil-memwar. Waħda minnhom kienet, per eżempju, li tiġini f'moħħi bħalissa, qal aħna ma tlifniex il-Palestina f'dibattitu? Għal allura ma nistgħux nirkuprawha b'dibattitu? Hija asserzjoni b'saħħitha ħafna. U din kienet asserzjoni li f'40 sena jikteb il-poeżija u jikteb il-novella qatt ma qalha. Imbagħad issibha f'dan il-vers f'nofs kapitlu tar-rakkonta ħajtu. U da jqajjem il-kwistjoni ta' autobiografija mbagħad, l-ispont autobiografiku, għaliex wieħed iħoss li għandu jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Eh, il-memwar, ħafna nies li jiktbu l-memwar, u din hija tendenza li qed tikber ħafna bħalissa kemm fl-Ewropa anke fl-Istati Uniti, li ssib nies nisa tad-dar, kenniesa, ħaddiema f'fabbriki illi meta jirtiraw jiktbu memwar. Jiktbu memwar. Interessanti ħafna u uħut minnhom huma vera vera suġġestivi u vera b'saħħithom. Eh, jiġifieri naħseb li huwa ġeneru ħafna iktar biex ngħidlek li jista' jkun ħafna iktar demokratiku minn forum oħra ta' kitba. Kif torbot il-poezija? Il-poezija il-poezija palestinjana pereżempju fija element qawwi ta' ta' kitba memorjali, ta' kitba ta' memorja, ta', ta, ta rakkont memorjali, ta' rakkont li jiftakar. Fil-poezija tiegħi nħoss li hemm dak l-element u qatt ma dejjem provajt insaqsi lil nifsi ma minn fejn ġej dak l-element pereżempju ta' Kultant niskopri l-vuċi ta' nies anzjani jew nibda nivventrilokwizza kważi mill-vuċijiet minn vuċijiet li huma ħafna iktar anzjani minni. Eh, huwa impuls li huwa subkonxju ħafna u jiġi b'mod naturali ħafna li jiena nipprova nirrakkonta l-esperjenza tiegħi bħalissa mill-perspettiva ta' eh, kieku kelli 40 sena oħra. Jien naħseb li il-poeżija tippermettili wkoll dan iċ-ċaqliq fiż-żmien, li jien jinteressani ħafna, u dawn dawn il-qabżiet fl-ispazju li jinteressawni ħafna. Dawk huma affarijiet li skoprejthom ħafna drabi fil-qari tal fis-sens li il-memwar ma jorbotx ruħu bil-konvenzjonijiet ta' plot ħafna drabi, jiġifieri l-għażla li memwar ikollu plot hija għażla suġġettiva ħafna tal-awtur. Ħafna drabi awtur U ħafna mill-aktar memoirs interessanti li qrajt eh, jirrifjutaw illi kollhom sekwenza sekwenza dritta biex ngħidlek l-affarijiet.
Naħseb dal-istadju ta' min nibdew nitkellmu ftit fuq il-belt, mod iktar speċifiku fuq l-urbanità. U l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik hija dwar l-importanza tal-belt fil-xogħol tiegħek, speċjalment fi bliet. bħala lok għal memorja, lok fejn fejn b'xi mod jirabbu l-eru il-memori, jimbtu l-memori, u ħafna drabi għal belt stess li tiftakar ukoll. Għaw vers partikolari, jew strofa partikolari li laqtitni ħafna. Beltna titkawċ u d-duq, it-tella u t-nizzel i xanda tiftakar. Issaqsinix milli moħda ħadd ta' din għax għax taf int f'moħħi f'daqqa waħda saru xogħol wieħed issa ma il-belt bħala post, spazju konkret, u l-post ukoll fejn jimbtu l-memori. Din din xi ħaġa li nħossha kontinwa fix-xogħol tiegħek. U xtaqt nagħtik dwar dan, dwar ir-rabta tal-memorja mal-post. Diġà ċċennajt għaliha inti, ma nafx tistax tiftaħ ftit iktar fuq għadi. Eh, Raymond Williams jgħid jgħid il-belt dak li għamel il-belt jiġifieri eh, il-qawmin industrijali sewwa li beda jifforma l-bliet il-kbar Ewropej. Eh, Il-belt nibtet billi serqet il-memorji tal-kampanja, jgħid Raymond Williams. U naħseb illi hemm ċerta verità f'din li nsiba fil-pożja tiegħi fis-sens li Jiena tlajt f'ambjent dik kien għadu rurali ħafna. Dik kien għadu rurali ħafna. U dejjem allura l-urban u d-diskors urban affaxxinani bħala xi ħaġa li jien minix ġej minna, jiġifieri ambjent li għalijak ma kien familjari xejn. U naħseb li bdejt nikteb dwar l-urbanità kemm għax ħassejt li fil-kitba moddija bil-Malti Eh, kien hemm forsi nuqqas ta' kitba dwar id-diskors urban, fis-sens li waħda mill-aspetti li jiena nħoss li jiddeterminaw il-letteratura ta' Malta f'dawn l-aħħar 20 sena kienet propju id-diskors urbanistiku, U naħseb dak kien wieħed mir-raġunijiet li illi bdejt nikteb dwar, dwar li bliet, fis-sens li li jiena nuża l-metafora, li jiena nuża vers tradizzjonali ħafna bħal mul vers tal-11 biex, biex nesprimi kondizjonijiet li huma preżenti ħafna u li huma kontemporani u li huma immedjati ħafna, ġifiri. Zewġ eh, zaza ħati pejpu joint f'kantuniera tal-Rambla f'Barcellona, per eżempju, jien nafet minn ġi per eżempju għet naħseb li hemm dak il-faxxinu li inti tressaq lejn xulxin elementi li huma estrani ħafna għal xulxin. Li inti qed tqarreb lejn xulxin dak li huwa eh, elementi li huma li dejjem ħarsu lejn xulxin mod stramp u inti qed tressaqhom lejn xulxin. Naħseb il-poeżija tikseb ħafna mit-tensjoni tagħha minn hemmhekk. Aspett ieħor li ġiegħelni nikteb dak il-mod dwar l-ibliet u dwar il-belt b'mod partikolari, ġri l-belt bħala spazju uman, antropomorfizzat, il-belt li tiċċaqlaq, li timxi, li twellet, li kollha relazzjonijiet sesswali, il-belt li Tirrabja, l-belt li tixrob. Jiġri l-belt li tispiċċa metafora tal-ħajja fiha nfisha. Kien il-biografija tal-belt kif kien jara Christopher Isherwood. U dak li rajt bi Christopher Isherwood sibtu mbagħad f'Rajt Malta Tinbidel ta' Ganado. illi rajt li hemm rabtiet kbar bejniethom u l-mod kif Ganado jikteb fuq is-sqaqien tal-Belt Valletta, kif jikteb fuq id-Diu Balli, kif jikteb fuq Strada Stretta, kif jikteb fuq in-naħa tan-nofsinhar tal-belt, b'mod metaforiku ħafna, jiġifieri, dawn ix-xbigħat tal-waħx qed itir fuq korda ta' vjolin li mbagħad jorbothom mal-ambjentazzjoni tat-toroq, jiġifieri, naħseb illi, Eh, dawn ir-rabtiet biex najtek ta' stramberija. Ġew dejjem infittex dawk l-elementi f'belt f'dil konglomerazzjoni urbana ħassib ħafna elementi li inti ma tassoċjomx direttament mal-bagol kulturali tiegħek ħafna drabi. Fadwa l-lena tiegħi saret immur f'belt li ma nifhem xejn fiha u li ma nifhimx kompletament. u niprofa nikteb, ġifiri li inti għandek um, Raskin kien jgħidila The Eye of Innocence, lajn innoċenti li dina kull maġi u d-diemek inti ma tafx tartikolax. U allura l-sfida, challenge, issir li inti tipprova ssib il-metafora adatta biex tartikolax. Um, ma nafx weġibx. Insomma. Jekk ikolkom domandi, eh, kwalunkwe ħin jiġri, saqs. Eh, nistgħu nistgħu niftħu fi kwalunkwe ħin fil-fatt. Le le, mhux tal-li weġibt, tal-li weġibt u għajjem ta' affarijiet oħra. Biex inkompli nsegwi ftit fuq l-urbanità, eh, eh, waħda mill-affarijiet li nħoss li huma problematiċi jekk nistgħu tal-kelma f'dal kuntest hija li qed nitkellmu fuq urbanità Maltija. Inti osservajt illi id-diskors urban fil-poeżija Maltija isu ħa ċertu ħarruħ biex ngħidlek f'dawn l-aħħar 20 sena. Minix se nikkummenta fuq l-aspett storiku tal-affarijiet. Imma waħda mill possibiltajiet hawnhekk hija li fil-fatt l-urbanità f'Malta dejjem hemm tensjoni fiha. Kif għedt inti stess, u inti xi ftit jew wisq daqsi, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi era passata ħafna, m'aħniex daqshekk xjuħ, inti trabbejt f'ambjent f'ambjent rurali u dawn hawn minnhom u kien għad hawn iktar minnhom anke sa ftit għexieren ta' snin ilu. Mentri l-urbanità fil-poeżija, almenu dik Ewropea, jiena nassoċjaha mal-moderniżmu. kontinentali sa ċertu punt fir-Renju Unit ukoll, imma ġifieri aħseb f'Apollinaire miexi f'Pariġi u, u, u, u, u, u l-poeżija tiegħu li hija din polifonija ta' vuċijiet em, ħerġin minn hemmhekk mit-toroq. Ħaġa li f'Malta fl-aħħar mill-aħħar hija assenti jekk b'urbanità, jekk belt qed nifhmu metropoli. Malta m'għandniex. Jiġifieri il- il- il- il- Id-domanda tiegħi hija di. U forsi hawnhekk li għandi f'moħħi huwa fejn inti il-belt il qed titkellem fuq hija l-belt Maltija, kemm il-belt Valletta manka bnadi oħrajn. Din l-urbanità Maltija, inti kif tifhimha? Din it-tensjoni, ma nafx taqbilx miegħi li teżisti din it-tensjoni fil-fatt, ma l-idea tal-urban f'Malta fejn l-iskalija tant żgħira. Kif tifhimha u kif u kif u kif tasal biex issawwar dan id-diskors urban f'kuntest anke Malti?
Ara, jien naħseb li jekk aħna noqogħdu fuq il-ħsieb il-ħsieb filosofiku biex ngħidu hekk ħsieb filosofiku Franċiż mis-sittinijiet l-ewwel li tkellem dwar il-mod kif waqgħu l-frontieri bejn l-ispazju u żmien biex naf jien. Din naħseb li kienet xi ħaġa li għextha u naħseb ir-risposta għad-domanda tiegħek li hija domanda interessanti ħafna hija li jiena meta kont żgħir meta n-nanna kienet tgħid dieħla l-belt, ħammur il-belt, Iva, ta' kien hemm dik il-qabża kbira fl-ispazju u żmien. U kien hemm dik id-distinzjoni bejn il-villaġġ u mhux ħanejdra l-metropoli imma l-belt kbira. U jien niftakar ċar dak l-ambjent u niftakar ċar dak il-mod kif inkejlu l-esperjenza. U dak kien il-mod kif Nanti kienet kejjel l-esperjenza. Jiġifieri dik kienet waħda mir-raġunijiet naħseb li eh, ġalitni f'ċertu sens inżomm dik it-tensjoni. Inżomm jew nerġa' noħloqha, jew nerġa' rikostruzzjoni ta' dik it-tensjoni. Fil-fatt nuża ħafna drabi anka metafori agrikoli li ehm, ikissru kantoniera urbana. Jiġifieri, hija xi ħaġa li nagħmilha spiss. Il-bqija naħseb illi meta nikteb dwar l-urbanità qed nikteb fis-sens insemmejt l-Apollinari, eh, f'sens eh, ta' flaneri, Walter Benjamin meta jitkellem fuq il-flaner, l nirem li jmur jimxi fil-belt u jibda jiskopri dawk l-elementi subkonxji tal-belt, li jibda jħares lejn spazju u inti f'dak l-ispazju li qed tara mhux qed tara l-ispazju immedjat biss imma qed tara l-esperjenzi kollha li jingħexu f'dak l-ispazju fl-imgħoddi. Eh, u naħseb dawn huma hija teknika li nuża ħafna dik. Issa jien dawk li nagħmel huwa ħafna drabi li meta hija tindur fi spazju urban u qed nuża din is-sistema tal-flaner li ħares fi spazju u qed jevoka dawk l-esperjenzi li jingħexu fl-imgħoddi, f'dak l-ispazju, dawk l-esperjenzi tal-imgħoddi ħafna drabi jkunu esperjenzi minn tfuliti li allura huma ġejjin mis-siġġiewi iktar minn kull post ieħor. Jiġifieri kważi kważi għad nerġa' mmur lura qed ngħid iva hemm element fis-subkonxju urban illi mhuwiex urban, illi huwa l-bidu tal-urban fl-istess ħin.
Hemm element fis-subkonxju urban ukoll, almenu fil-poeżiji tiegħek u speċjalment fit-taqsima turġien inħossu jiena fil-ktieb li element fis-subkonxju urban li huwa għalija ftit tal-biża' tat-tkexkix. Inti tiddiskrivi turġien li naħseb naħseb il-xbijat jorbtuni iżjed għax ħafna drabi jiena familjari anka mal-post li qed tankra dawn iġbijat fih. Il-turġini huma nizlin l-isfel. Il-belt illi xerqet f'tifkirieta u li lesta biex taqla kollox. U kultant għandi da sens ta' ta' din ir-rabta li ġat tkellimna fuqha bejn bejn il-belt u l-memorja imma anka din il-nota ta' biża illi illi jekk inti tħaffer tħaffer ħassib affarijiet illi huma illi huma eh, taħt kexkix. Ehm, taħt din il-belt hemm belt oħra ehm, fejt ehm, waħda mill-vuċijiet tiegħek, mill-vuċijiet li hemm eh, f'dik it-taqsima eh, f'waħda mill-poeżiji. Għandi raġun hemm dan l-element ta' biża wkoll marbut mal-memorja ma' dak li tista' tikxef ma' dak li tista' toħroġ fil-beraħ u speċifikament fil-kuntest urban.
Iva, naħseb poezija huwa dak xogħla ħafna drabi meta tkellem dwar is-sempliċità tal-poeżija qed nifhem ukoll is-sempliċità li taf tkun terribbli tal-poeżija, jiġifieri li tiffaċċjak bl-esperjenza tiegħek mingħajr xinxilli li inti eh, fil-poeżija ħafna drabi l-illużjonijiet ikollhom jaqgħu. Jiġifieri, l-illużjonijiet jaqgħu kemm jekk qed taqra u kemm jekk qed tiktibha, sewa qed inħarsu lejn screen wieħed minn naħa u wieħed minn oħra u qed jinteraġixxu. Iva, il-belt fiha fiha l-element għalija fiha l-element tal-mhux magħruf ukoll, jiġifieri fiha l-element tal-mhux magħruf. eh, huwa spazju infinit b'ħafna modi, ġifieri huwa spazju li fih dimensjonijiet li jiena nħoss li ma nistax ma nistax nifhimhom. Speċjalment meta mmur fi bliet li għadni qed nirrelata magħhom mod ġdid. Meta kont qed nirreferi għall-idea tas-sotterran tal-belt, Vallett. Hemm ovvjament ir-referenza litterali għall-Belt Valletta hemmhekk. Imma kont qed nifhem ukoll l-aspett l-aspett fiżjoloġiku ta' kif qiegħda tinbidel il-belt, id-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fil-konfigurazzjoni urbana tal-belt. il-mod kif aħna bħala komunità nipperċepixxu l-belt. Eh, naħseb dawk huma kollha elementi li jidħlu fil li jkunu b'mod inkonxju kważi jidħlu fil-deskrizzjoni tiegħi tal-belt. Eh, eh sintendi hemm referenzi kollha li tistgħu timmaġinaw, ġi meta nikteb fuq eh, l-ispazju sotterran tal-kuxjenza. Sa, jiġifieri, il-belt qed nimmetaforizza kompletament, jiġifieri qed ngħid il-belt għandha konxju, għandha inkonxju, għandha subkonxju. Il-belt għandha elementi li hi stess għadha trid tiskoprihom.
Kemm I mean, inti qed tanalizza ħafna. Ehm, dak li taf li hemm dwar il-poeżiji tiegħek, inti kif inti interessat. Ehm, meta ktibt il-poeżiji ta' bliet, ġifieri dak li qed tajt. Tħalta lihom jiġifieri meta ktibt il-poeżiji fil-bliet, eh, ħaġa ċara ġo moħħok li tista' titkellem issa dwarha, jew l-ewwel ktibthom u issa qed tara dak li ktibt in retrospect, jiġifieri, ha? Le, għax naħseb importanti li tgħidha di, li ħafna, jien għalija ħafna drabi dak li naf imowwet il-ħajja tal-. tal-espressjoni poetika għalhekk qed insaqsik jekk inti tagħmel jiġrilek hekk.
Ara, jiena xogħol ġdid dejjem nikdbu bl-intwizzjoni, bl-impuls, dejjem joħroġ bl-impuls, qatt ma jkun pjanat. Fil-fatt jiena ma niktibx regolarment, nikteb meta tiġi l-kitba niktibha. Issa dik tfisser xi tfisser, imma meta ktibt il-pożji ta' bliet, eh, speċjalment it-Turġien, ehm, iva għamilt għamilt xahar ngħix il-belt ġodar bla saqaf u kont ngħix taħt it-taraġ, id-diju balli u l-esperjenza kienet ehm, kienet waħda eħe, illi ma nista' niddeskrivja bl-ebda mod ieħor ħlief impulsiva, ħlief impulsiva. Għamilt apposta, għamilt apposta x'kont naf li rrid nikteb set ta' poeżiji, però ma qamar la rraġunajta u lanqas artikolajta. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li jdejquni fil-proċess tal-kitba, b'mod personali, huwa li Meta nerġa' naqra poeżija tiegħi fi żmien tliet snin erba', nibda nanalizza l-mekkaniżmi tagħha. U dik hija xi ħaġa li hija inevitabbli f'ċertu sens, imma ma tħallix dik l-eye of innocence, l-għajn innoċenti, jiġifieri, li tkellimt dwarha qabel. U naħseb li naħseb il-poeżija mhijiex ġeneru innoċenti assolutament. Ġifieri, hija jiġifieri dak li huwa impulsiv fiha, dak li huwa sempliċi fiha, eh, huwa intenzjonat ħafna drabi li jwerwer li jċaqlaq b'mod inkredibbli lil qarrej. Jiġifieri l-intenzjoni aħħarija u l-intenzjoni tal-bidu u tal-aħħar tal-poeżija hija li jirnexxilha tqanqal esperjenza ta' twerwir ħafna drabi fil-qari. Esperjenza skomda ħafna ħa ngħid ħalli ma jidhirx ta' twerwir. Ehm, u anke meta nkun nikteb, jiġifieri, eh, ikolli skumdità enormi sakemm inkun lestejt dak li qed nikteb.
Dak li rrid insaqsi, dik l-impulsività, inti għandek il-qarrej ġo moħħok, jiġifieri meta tikteb impulsivament, Għax kif qed inti, iddura qed nisimgħu, għax jien għandi vuċi tajja, f'hemmxon. Jiġifieri poeżija tiktibha impulsivament, bis-subkonxju jitkellem, għax il-kelma tartikola kif qed inti dik importanti. Imma mbagħad meta ddura, Ġa hemm livell differenti le fik li forsi anki taħseb fil- Eh, jena...
Arrej, ma fil-bidu tkun qed taħseb fil-arrej. Fil-fatt eh, il-metafora speċjalment hija nejja. Ma nafx nejja jekk tikkorrispondix għal ro bl-Ingliż, ġifieri, ma nafx għandix l-istess konnotazzjonijiet, imma hija nejja fil-veru sens tal-kelma l-metafora, ġifieri illi eh, ma mem lebda mod inħoss jiena kif metafora tista' tiffunzjona jekk tkun pjanata, jekk tkun pjanata jew jekk tkun proġettata. Fil-fema tiegħi jista' ma naqblux miegħi imma anka xbijat ħafna drabi xbijat jekk jien qed ngħid qed nara żewġ siġġijiet vojta f'għajnejk mhux hija xi ħaġa li qed tiġini issa m'iniex le ma m'hemm l-ebda ma tistax tantiċipa jiġifieri lanqas nista' nantiċipa jekk qed nikteb l-ewwel żewġ versi tal-poeżija kif ħajkun vers vers numru ħdax jew vers numru disa' ma nistax nantiċipah le. Ħalfit meta tiftħu.
Mingħajr ma rix nissagralizza tal-pożja jew b'xi mod impinġija bħala xi ħaġa l fuq mir-realtà l-ebda bl-ebda mhux b'dak is-sens, imma fis-sens li ehm,

u kif kont qed titkellem qabel, ixek bniedem speċi ta' b'ħafna teoriji dak rrid nagħmel il-punt. Kif qed inti wara dak li naqra xentej jew tliet snin qabel, jiġifieri li ċerta analiżi tiġi ħafna wara li jkun hemm l-ewwel ispirazzjoni u mbagħad dak li ngħidulu craft li taħdem fuqu. U naħseb din l-istess ħaġa ddifferenzja bejn rumanz, autobijografija u memoir. Għax f'rumanz ikollek ċerta hedijiet u qegħdin kważi kważi tagħmel dil-konversazzjoni anki bejn il-karattri. Bijografija huma ħafna drabi fatti u hemm l-element of doing. Peress li memoir, kif għedt inti fl-aħħar ħafna drabi l-aħħar ta' ħajtek, tkun ħadt ċerċa pożittiva. Kostituzzjoni li inti iżjed liberu tgħid dak li taħseb u li m'hemm bżonn id-disguise ta' rumanz u li tinżel iżjed fil-profond mhux għal bijografija li għandek fatti sekwenzjali. Jiġifieri l-istess ħaġa nara bħal ehm, il-proċess tal-ħajja tirrifletti wkoll xi ħaġa tal provokanti ftit. Jiġifieri Ara, jiena naħseb illi il-poezija bħal ġiri bħal kull ġeneru ieħor, għandha l-mekkaniżmi interni tagħha li ħa jkollhom effett fuqi jiena naqra, imma hemm ukoll ir-rispons suġġettiv tiegħi, ir-rispons estern lejha. Hija two-way, jiġifieri. U Umberto Eco kien jgħid isma' jiena poeżija, il-kriterju tiegħi ta' poeżija tajba huwa li naqra llum, naqra tliet snin oħra terġa' taħsadni u terġa' taħsadni u terġa' taħsadni. Jiena naħseb li eh, ma tistax tirriduċiha b'dak il-mod, jiġifieri meta Pablo Neruda kien qed jikteb fuq il-ħniżriet li kien qed jagħmel Franco fi Spanja, kien qed jikteb b'sens ta' rabja kbira, b'sens ta' rabja kbira. Jiena meta naqra l-pożija pereżempju I want to say a few things ta' Neruda, kultant ittini rispons ta' empatija kbira, jiġifieri, li jiena qed nirrabja ma' Neruda u jesprimi dawk is-sentimenti, ejjew araw id-demm iċarċar fit-toroq, ejjew araw id-demm iċarċar fit-toroq, kultant ir-rispons tiegħi jkun ħafna aktar indifferenti meta naqra dik il-poeżija, mhux dejjem l-istess. U naħseb l-istess mod meta qed tiktibha. fis-sens li r-relazzjoni tiegħek ma' dak li qed tikteb ma tkunx dejjem l-istess, ġifieri, ukoll. Eżamina l-kuċċett tal-profondità.
Kont se nsaqsik propju f'dal-punt ehm, anka biex biex nieħdu ftit minn dik eh, l-ispontanità li tkun fuq għandek xi taqra xi ħaġa oħra.
Mill-ġodda jew minn bliet? Mill-ġodda jew minn bliet? Mill-ġodda. Mill-ġodda. Għax bliet rajnijom issa. U saddew kemm tliet snin? Mela.
Ġejja, ġejja l-ġabra li biss, bil-mod, imma ġejja.

illi hemm ħafna kittieba Torok li jużaw imma huwa isem popolari ħafna fit-Turkija u isem ta' mara Fisun. Id-demat ta' Fisun. Sabiħa wisq il-ħemda tal-imħabba. Għal xejn id-dwal tal-port Ifittxu l-hena ta' ġismi u ġismek jiskru fuq is-sodda. Għalxejn ifittxu l-ħoss tal-brazzuletti kull meta qlubna jaħbtu f'nofs is-sikta. Tista' ma taħbi xejn. Meta tinħasel, ħallihom dawk iż-żewġ demgħat tal-ilma jistkennu fuq spallejk sakemm d-dalma Jaqbadha l-għatx u tinżel biex idduqhom. L-imħabba hekk f'isem, toħroġ bil-moħbi, u ħafja taqsam id-deżert ta' darek sakemm riġlejha jħossu l-qtar tan-nida jew tazza koka tfexfex fuq is-saqqu. L-imħabba hekk f'isem, misluta nieżla mar-rampa tal-liżar, ma' truf riġlejna, ma' għajnejk, Buqari għodd ma jsaqqu x-xitel tal-kliem li jikber sieket fuq xofftejn. Din hija poeżija oħra eh, li ktibt fil-torok jgħidu l-moske għal-ġdida, fil-fatt inbniet 400 senilu, eh, kważi 500 senilu. Li huwa post Suġġestiv ħafna. Hu jisimha Yeni Cami li tfisser il-Moskea l-Ġdida. Fis-sitta u nofs iż-żmien iċedi l-armi u l-lampi jsefsfu f'salt Allahu Akbar. Qaraħ li xwejjaħ dieħel fil-Moskea, ilaħħlaħ driegħu fl-ilma lewn iż-żiffa u jgħanni l-ftuħ tal-għodwa lill-kolonni. Għajnejh ma jitħarrkux, bħal żewġ paguni li fetħu qlubhom fil-madum tal-iżnik, bħaż-żewġ paletti ta' saqajn gawwija li niżlet tagħmel għafsa f'wiċċ il-Bosfru. Ix-xita tbixx l-irjus tat-tulipani u tfisset fomm Xiħ, arloġġ imbikkem, jistenna l-arluġġar jgħajatlu lura mill-kapitelli kiesħa tal-Meżarlek. Idoqqu s-sitta u nofs. Jitwieled miħrab miż-żmien li jdemma minn ġo moħħi xwejjaħ. Gawwija tmiss il-wiċċ.

Ħa nisma' l-lingwa, ma nafx jekk tifhmuha di. I mean il-mużika tal-kliem, il-Malti tant hu sabiħ li xi drabi kważi nitlef x'inhuma jgħidu. Ħa nisma' biss. Mela naqra oħra, naqra oħra, naqra oħra. Istanbul, għal darb'oħra Istanbul. Issa, meta nuża kliem Tork huma referenzi għal ismijiet ta' dajes. Ismijiet ta' dajes li jkunu marbutin fuq il-Bosfru. Ma tridx tħallini kwiet il-mistoqsija tat-tulipan li sponta minn ġo ħalqek. Min int? X'ġejt tagħmel hawn qed ittennili? U jien indur, nfittex. Tex, notti d-dgħajjes, l-ispini milwijin għal fuq il-Bosfru. Imkejjel il-lament ta' twieqi bojod b'ħoġorhom tal-kobalt, iħarsu 'l isfel lejn tifel żgħir iqaxxar qastna b'qastna s-saffi tal-imgħoddi għar-risposta. Ma nafx, għedtlek, ma nafx. U tajtek qalbi. biex forsi ssib tifsira f'dak li fadal. Ħażine, Gumush Damla, Semiramis. Il-bandli ġodda ingastati f'sidrek u l-koppli u minaretti jfittxu fidi fi xquq bejn il-mużajk u ċ-ċpar tal-kebab. Tqal wisq dal-ħbula li jżommuna miexja u suwed wisq il-pinen ta' dal-gawwi. Fil-qiegħ tal-istmu m'intx se ssib serħan għajr ir-rifless qadim tat-tulipan.
Domanda tal-aħħar jew kważi tal-aħħar imma imma ispirata ftit minn min dak li kontu qed ehm, tgħidu inti u Marija. Ehm, inti kontu titkellem fuq l-ispontanjetà, l-impuls, il-kitba li, li Marija użat il-metafora ta' vit, speċi li, li jiġi l-moment u, u tfajta hemmhekk. Ehm, però minnaħa l-oħra il-versi tiegħek ħafna drabi huma kondensati ħafna. Ehm, meta inti titkellem fuq is-sempliċità tal-poeżija nista' nifhem xi trid tgħid biha l-immedjatezza u anke anke s-senswalità ma Fl-istess huma wkoll versi li li li jirrikjedu kważi kważi li inti tirritorna lihom ehm, illa li id-densità tal-immaġnijiet hija hija indubjament qedem. Ehm, allora di domanda aktar teknika issa, aktar dwar dwar kif kif taħdem jekk trid. Ehm, Jina f'moħħi jisni nara spektrum bejn dak li għamil il-pittur minn banda u dak li għamil l-iskultur mill banda l-oħra. Il-pittur huwa dak li jwaddab fuq il-tila. Eh, Nisper li mafx pitturi għonek li seħdu għalihom mux għet niprofa nkun skatoloġiku. Eh, eh, l-iskultur minn ħarra huwa dak li jneħħi. Issa, jekk il-poeżija hija impuls, hemm imma element imbagħad ta' distillazzjoni li jiġi wara fejn fejn jeħtieġ li wieħed ineħħi eh, fil-każ eh, eh, qed ngħid wieħed irid ngħid inti ineħħi biex biex jikseb dik id-densità u jikseb anka dik id-distillazzjoni tal-lingwaġġ illi illi hija ċarissima f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħek.
Hemm hemm żewġ Hemm żewġ aspetti ta' d-domanda li nixtieq nwieġeb. Meta meta Bejrut meta Bejrut fil-Gwerra Ċivili Lebaniża ġabuha melħ, trab. Kienet ħarġet Hoda Barakat li hija awtriċi u poeta u qalet hemm bżonn nibbombardjawha bil-kliem. U kien il-kliem biss l-unika medju li setgħet taħseb fih biex terġa' tibni l-belt. Meta inti għandek dik id-devastazzjoni, dik it-telfa kollha. Jiena nħoss li kull meta poeżija tiegħi tinbet minn sens ta' tilfien, minn xi forma ta' tilfien, minn xi forma ta' telfa, naħseb illi nkun irrid nibbumbardja bl-immaġni. U l-fatt li tibbumbardja l-esperjenza bl-immaġni jista' jkun ukoll sens ta' ħarba. jista' jkun konsidrat u ma ninnegax li fil-poeżija kemm il-darba nfittex sens ta' ħarba iva għaliex le. Però eh, ir-risposta teknika għal dak li qed tgħid inti eh, tinsab fl-endeka sillabu naħseb jiena. Jiġifieri jiena fl-endeka sillabu jtini l-istruttura minima. Sewa jtini l-istruttura minima li fuqha eh, nista' nibni kif irrid u f'liema direzzjoni rrid. il-sekwenza ta' metafora, s-sekwenza ta' xbijat hija dens ħafna. Hija dens ħafna. Però ma nħossx li dak b'xi mod ehm, iżid l-impenn fuq l-qarrej u konxu tagħha, iżid l-impenn fuq l-qarrej. Però is-sekwenza ta' xbijat hija nikkalibra biex ngħid hekk jiġifieri. Mingħajr ħafna ħsieb, imma jekk poeżija fil-fema tiegħi tgħaddi, ifisser li la hi densa żejjed u lanqas hi fqira żejjed. Ehm, jiġifieri f'dak is-sens ehm, qed inneħħi ftit u npoġġi ftit, inneħħi ftit u npoġġi ftit. Jiġifieri naf moħħi għandi bħal miżien biex ngħid hekk, u poeżija tniżinha. Sewa, u hekk id-densità tal-metafora, d-densità tas-sekwenza tal-versi kemm hi qawwija, dejjem qiegħed nikkalibra, dejjem qiegħed niżinha. Ehm, però mbagħad dik hija l-istruttura. U fi ħdan dik l-istruttura mbagħad insib libertà libertà kompleta. Ehm, ma nafx qed wieġeb.
Nista' nsegwi ftit fuq il-vers tal-11 għax ehm, iktar kmieni inti qed li inti qed tikteb bil-vers tal-11 fuq temi, fuq affarijiet li immaġnijiet li huma li huma kelma temi ddejjaqni ħafna jiena ma nafx fejn qed nuża. Eh, fuq immaġnijiet li huma li huma kontemporani ħafna. Eh, u fil-fatt eh, waħda mir-raġuni tal-fej il-ktib tiegħek jogħġobni li mimli mimli tipjib, mimli birra, mimli qħab, mimli nejk. Imma il-vers tal-11 imbagħad il- Għandna tendenza aħna meta nitkellmu fuq il-letteratura tagħna nirrakkontaw storja partikolari illi tiftaħ kapitlu ġdid fis-sittinijiet u hemmhekk bħal donnu speċi sploda xi tip ta', ta moderniżmu fil-letteratura Maltija. Jekk tħares lejn il-poeti ta' dik l-era, dawn ħafna minnhom kienu qegħdin imorru lil hinn mill-forom tradizzjonali. Eh, Daniel Massa, per eżempju, Pazzo Parti, xakkina. Inti minna ħal oħra qed tagħmel il-kontra, titkellem fuq il-kontemporanju imma qiegħed tuża dal-vers li ġan ninsaqsi għaliex tazel li żomm ma forma daqshekk Naf inti qed li ttik l-istruttura minima. Imma xi ġifieri ttik l-istruttura minima u għaliex għaliex dil-forma daqshekk fażela tradizzjonali imma familjari. U jekk qattx għaddilek minn rasek li titlaq lil minna. Inċidentalment din narrativa li semmejt mhijiex waħda li jiena li aħna nħobbu nirrakkontaw dwar il-letteratura tagħna mhijiex waħda li jiena neċessarjament nadotta jew naqbel magħha ma Beda nitkellmu dwar speċi u f'dak il-punt speċi beda eh, moviment ġdid. Sewa.
Eħe, eh, lej, ma tantx iħobb nagħmel speċi naqta linji dritti bejn moviment ta' kidba u ieħor kif qed ngħidu. Kif qed ngħidu. Però jiena nemmen li l-esperjenza, ġviri, eh, dak li jagħmel dak li jagħmel l-esperjenza tagħna esperjenza, dak li il-poezija dejjem titkellem fil-fema tiegħi b'xi mod jew ieħor fuq dak li jagħti dinjità lill-eżistenza, l-eżistenza tal-annimali, l-eżistenza tal-bnedmin, l-eżistenza tal-oġġett inanimat. U jina qatt m'emmint pereżempju bis-sekulariżmu, sewwa, u kien hemm dak is-sens anka fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet fejn fejn forsi kien hemm dak is-sens ta' ejja ikonoklażmu, dak is-sens ta' ejja inkisru daw il-ħsibijiet kbar Sewa, u naħseb li kien moviment f'waqtu u kellu, kellu jsiru kollox. Però ma naħsibx li hemm xi ħaġa bħal eh, bħal sekularizmu li ma jeżistix sekularizmu fis-sens li l-eżistenza tagħna hija bbażata fuq ċerta solennità Sewa, fuq xirta sakralità. Hija sakralità li man qatt ma relatajta ma' twemmin reliġjuż jew ma' twemmin konfessjonali. E, e, hija sakralità li ssib fil-mod kif hija trattata l-aħba li nitkellem fuqha fil-poeżija, pereżempju. Kif huwa trattat dak it-tifel smajjar qed jilgħab bil-ballun fil-kasba tal-ġir. Naħseb li hija solennità li toħroġ minn nuqqas ta' dinjità illi jeżisti llum f'ħafna postijiet, inkluża Malta, f'ħafna ċirkustanzi. U li nħoss li llum iva l-umanità tbati tbati minn nuqqas ta' dinjità illi ġej minn abbuż ta' komunità ta' nies, minn abbuż ta' ċrieki ristretti ta' nies, minn abbuż finanzjarju, sewwa minn abbuż esplojtazzjoni, x'naf jien, jien naħseb illi ehm, hemm element, hemm element biex ngħidlek eh, politiku kbir, hemm sezzjonijiet fis-soċjetà fid-dinja tal-lum li opprimew sezzjonijiet oħra tas-soċjetà b'tali mod li dawn is-sezzjonijiet lanqas fadlilhom dinjità. U jiena sibt fl-endekasillabu l-vers li jirritorna d-dinjità lejn dawk il-persuni, li jirritorna d-dinjità lejn min hu oppress. U dan naħseb li huwa fundamentali fil-poeżija tiegħi. U l-poeżiji kważi kollha li nikteb huma miktubin b'xi mod jew ieħor, ispirati minn nies li qed ibatu minn xi forma ta' oppressjoni. Eh, f'dan is-sens, eh, is-sens ta' sakralità, li inti is-sakralità ma teżistix b'mod awtomatiku, is-sakralità hija gift, hija rigal, tingħata. Is-sakralità tingħata. Ma naħseb li fil-poeżija tiegħi nipprova li nagħti dak ir-rigal ta' sakralità.
Di vera l-aħħar domanda, ma tkompli f'ċertu sens ma dak li qed tajt, hija li hija domanda f'moħħija domanda politika jekk trid. Il-Mediterranjetà illi qiegħda fix-xogħol tiegħek tista' tgħid bħala xaħġa kostanti. Jiena Ħa nitfaħilek hekk. Il-Mediterran għalik x'inkludi u x'jeskludi? Naf li hija domanda daqsxejn kbira, ma
aspett importanti minn dak li nifhem bih b'Mediterran jiena huwa dak li għadha f'Suwejf se jaħlu the common ground, l-ispazju komuni. L-ispazju fejn nistgħu niltaqgħu u nitkellmu. U fejn nistgħu niltaqgħu u nitkellmu, mhux qed ngħid dinja ideali ta' mingħajr distinzjonijiet, imma fejn ikollna kuxjenza tad-diskorsi differenti li hemm bejnietna. Jien naħseb il-Mediterran rajni ħiereġ f'daw l-aħħar sentejn b'mod partikolari ħafna. Bl-arbi hemm frażi partikolari li intużat ħafna fir-rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi Għareb, il-ħajja maħsusa. ma nafx il-kelma maħsusa ma għadix tintuża naħseb ma fil-Malti felt, something that is felt, maħsusa, tinħass, il-ħajja li tinħass. Il-ħajja tinħass. U naħseb illi politikament il-Mediterran qiegħed joħroġ ħafna komunitajiet fil-Mediterran qegħdin joħorġu dawk l-emozzjonijiet. u li kienu ripressi għal snin sħaħ, sewwa, qed naraw bħalma ġara fit-Turkija gvernijiet li mhumiex kapaċi jirrelataw max-xewqat li qegħdin jesprimu n-nies fit-toroq. U din illi bl-Għarbi tissejjaħ il-ħajja maħsusa, l-felt life, naħseb li hija aspett importanti ħafna tal-Mediterranjetà kif għandna nifhmu għallum. Ġifieri li inti kellek kombinazzjoni jew le ma nafx, minix teorista politiku jew teorista ekonomiku, ma madwar il-Mediterran, il-verità hija li kellek numru ta' komunitajiet illi ħassew illi l-istorja tagħhom tagħthom sens ta' esperjenza illi issa ta' esperjenza iebsa ħafna drabi li issa jridu jsarfuh. li issa jridu jsarrfuh, iridu jagħmlu xi ħaġa bih. Il-Mediterran jiena bħalissa qed jinteressani b'dan il-mod, jiġifieri.
Jiena vera kont se niqafaw. U f'dal-punt hemm żewġ possibiltajiet jew Norbert jaqra xi ħaġa oħra, anzi tlieta, jew Norbert jaqra xi ħaġa oħra jew issaqsu xi ħaġa. Intom jew U marru nieħdu beru. Eh, apparti Marija li eh, għaw xaħtiħor forsi Bernard. Eh, Norbert.
L-ewwel nett prosit ħafna tal-qari speċjalment laqtuni xi punti milli għedt u nixtieq ngħaddi ftit kummenti fuqhom imbagħad tkellem kif jidhirlek inti. Laqatni ħafna il-kumment tiegħek pereżempju fuq l-intwizzjoni u li ħassejt li qed iseħħ f'mument minnhom fid-diskussjoni u naħseb illi dak kien ftit ftit żbaljat, li l-intwizzjoni bdiet tiġi mħallta mal-ispontanjetà, mentri fil-kunċettwalità tiegħi ta' intwizzjoni, l-intwizzjoni hija xi ħaġa li tinbena bil-mod matul ħafna snin u mingħajr ma nindunaw. Imbagħad ikun hemm mument meta L-intwizzjoni, kif qalet Marija bil-metafora tal-vit, sempliċement ma tiflaħx iktar ma tkunx ikkoordinata u artikolata b'mod li, issa, toħroġ, jien naf, forma ta' twerżiqa, forma ta' poeżija, forma ta' mużika. Imma l-intwizzjoni fiha nnifisha tinkludi tas-sens, naħseb jiena, ta' proċess. Dlajman li jista' jdum is-snin jinbena. Aħna l-attenzjoni tagħna tanti mifruxa illi kultant jiena mit-tarf tajnejja bħalissa ma nafx qed nara, imma għajni taf x'inhi tara. U moħħi b'ċerta mod ukoll jaf x'inhu jara. Ġieli nsejħulu s-subkonxju, ġieli l-inkonxju, ġieli dak illi mhix sempliċement mhux qed niffoka fuqu. Dak huwa Punt wieħed. Laqatna ħafna wkoll il-punt tiegħek fuq il-memoirs u speċjalment id-distinzjoni li naħseb kienet fuqta ħafna bejn l-autobiografija u l-memoirs. Eh, jien naħseb dik id-distinzjoni hija importanti illa li l-autobiografija il-focus ewlieni tagħha huwa fuq il-biografija, fuq il-fatti li bnew ħajti. Mentri l-memoirs, il-focus ewlieni hija fuq il-proċess tal-memorja li b'awtoriflessjoni jinkludi dak li kont qed tgħid inti, il-filosofija, il-viżjoni tiegħi. Jiġifieri il-memoirs mhumiex neċessarjament il-fatti jew kif għadt inti il-mod kif tirranġa l-fatti b'mod kronoloġiku, dawk huma xejriet importanti ħafna fl-awtobijografija jew fil-bijografija, imma fil-memoirs hemm element ta' memorja li huwa suġġettiv sal-punt li jista' jsir viżjoni tal-ħajja. U hemmhekk il-memorja m'għadhiex tifkira biss, imma hija profezija wkoll. U l-memoirs għandhom dal-element, naħseb jiena, li huwa kważi kważi maġiku u surrealist. f'ċerta f'ċerta sens. Il-memorja m'għandix għalfejn nidħol fiha imma tafu daqsi kemm Jung u Freud ibbażaw anki dak li nagħmlu subkonxjament fuqha l-istinti u l-ħtija. U mba il-punt l-ieħor li interessani iktar minn daż-żewġ punti u li li għadt inti u li naħseb huwa l-iktar l-iktar punt profond huwa l-kunċett tiegħek ta' belt. Eh, u f'mument minnhom jiena stennejtek se semmiha u inti semmejta fil-fatt semmejt il-flaner. Eh, u hemmhekk l-iktar li qrobt lejn Walter Benjamin naħseb jiena. Eh, f'mument minnhom Benjamin jgħid fuq il-belt ta' Napli jgħid innota x'jiġri. Titla' taraġ u sibtruħek f'terazzin. Għamilt pass u sibtruħek taħt arkata. Għamilt pass ieħor u tħalt f'salott ta' dar. Għamilt żewġ passi oħra u spiċċajt fi pjazza. Sakemm inti tibda tirrealizza li f'belt m'hemmx barra u ġewwa. U m'hemmx komunità u individwu. U m'hemmx ġebel u ħadid għax dawn ukoll jingħaqdu flimkien fl-arkitettura. Għal Benjamin, il-belt hija l-arkitettura tal-ħajja. The Architecture of Life, Il-mod kif aħna nistrutturaw il-ħajja b'mod konkret daqs kemm metaforiku. Mhux il-bliet kollha għandhom belt taħt u huwa interessanti mmens il-belt tagħna li semmejt int il-Belt Valletta li nbniet fuq xagħri. Eh, u allura hemmhekk għandna fenomenu iktar interessanti kważi minħabba li hemmhekk il-memorja trid taħdem b'mod ieħor. Eh, interessani ħafna l-intervent tiegħek fuq il-belt il għaliex għaraft naħseb jien inti fil-pożi tiegħek fuq il-belt kif Jingħaqdu tant aspetti umani fil-belt. F'kull mument fil-belt għandek xi ħadd qed jixtri, xi ħadd waqaf jitkellem, xi ħadd qiegħed jiskanta fi pjazza, jiġifieri għandek l-umanità, l-ispektrum kollu tal-umanità f'kull istanti tagħha. Dawk il-kummenti tiegħi, kummenta kif trid ta' jiġifieri.
Eh, le, jiġifieriena eh, nikkondividi ħafna dak dak li qed ngħidu. Dwar l-intuizzjoni jinteressani r-rabta anke ma' dak li qal il-romanzier Eġizzjan għal Azwani fuq sħabu l-Eġizzjani stess. Għal dejjem kienu matul dawn l-aħħar 50 sena iħossu li wasal il-moment tad-demokrazija, imma l-moment tad-demokrazija baqa ma wasalx. Ħassewa fis-sittinijiet, fis-sebajnijiet, fit-tmejjiet, fid-disajnijiet, kull darba ħassu imma għadu ma wasalx. U naħseb dak is-sens hemm il-binja storika tal-intuizzjoni wkoll, jiġifieri. ikun jinteressani li d-diskors tiegħek ehm, dwar l-intuizzjoni norbtu wkoll mal-proċessi storiċi, mal-proċessi tal-binja storika tal-esperjenza tas-soċjetà. Li għax ħaġa interessatni ħafna u se nsegwiha, ġifieri. Eħej, għal darbohra il-flanery, Orhan Pamuk għandu wieħed fil-memwar tiegħu jiddeskrivi ħafna eh, xenarji xenarji mill-preżent postijiet spazji partikolari fil-preżent u mbagħad jirrakkonta kif daw kienu djar ottomani u kienu salotti ta' djar ottomani u jisu jisplodi distinzjoni bejn l-ispazju pubbliku u l-ispazju privat. Li li huwa diskors interessanti ħafna ħafna. Ma nafx għaw xaħat t-rit Grazzi ħafna tal-kumment. Xi domandi? Kulħadd moħħu fil-birra jiġifieri. Jiena jiena dejjem kif għadd ukoll fil-bliet jiġifieri il-poeżiji tiegħek narhom bħall-arkitettura u ifimni li jint arkitett ma rridx nuża l-kelma perit. Ok? Li jafti bil-ħedqa u bil-vers tal-11 Ħafna drabi l-akkuża għal poeżija tiegħi tkun li mhix spontanja biżejjed. Le, le, qed nifhem xi tajt, għax jien nidentifika ħafna mal-idea ta' arkitettura fil-kitba e, u nħoss li hemm dik il-kalibrazzjoni. E, però kien hemm diversi nies li qalu li fejna l-ispontanjetà li kellek għaxar snin ilu. Le, le, le, le, ma xi biex hekk, infatti ma nafx hekk biex ngħidha dik. Dik li nara differenti Brescia, per eżempju, bejn tiegħek u dak il-lemiċċi. Dak il-lemiċċi dejjem għandi għandi feeling ta' bniedem qed jirriċerka. Fibni hemm xi ħaġa li anki l-kliem għax I mean all right, forsi jiena l-Malti tiegħi mhux tajjeb biżejjed biex nifhimhom. Imma meta inti tuża kelma li ma nifhimx, hemm għaqda bejna u l-kliem l-oħrajn li hi arkitettonika. Fimtniex qed nipprova ngħid li tidħol fil-kuntest u Alla jien ma nsibhom xejn ehm, l-ewwel ħaġa ħafna żjed konkret mhux affarijiet astratti qed titkellem fuqhom, però fil-profondità hemm ċerta karattri qed nitkellmu fuq il-Mediterranea fuq li inti forsi kien ktib ta' poeżija l-ġid Algiers, ok? Umbat, pero tista tarfu għaw ukoll. I mean, għandek għandek eh, xi ħaġa bħal eh, vers tal-dax. Sorry, ma jiena jiġu ġranet li lingwa ma tiġinix. Tiġri bl-Ingliż ukoll u bit-Taljan ġifiri, l-lum fortunatament edha bil-Malti. Forsi għax il-Malti ta' Norbert tantu sabiħ li li affaxxinani. Imma qed nipprova ngħid hija li did-dixxiplina li qed li qed qiegħda reġa' fil-vers tal-11 li jien qatt ma provajt. Jiġifieri ehm, ukoll nara arkitettonika, nara ċerta dixxiplina li qed nagħmlu. Għandha l-istess ħaġa, pereżempju hekk tajt belt, jien qatt ma naħseb ta' slima, is-sakralità qiegħda Fkirt ta' ħaġa li bini l-belt għandu xi ħaġa storika li kważi kull ġebla qed tkellmek fil-koordinazzjoni tagħha mal-ġebel l-oħra tal-bini. U jibqa' sabiħ hekk. Hemm dik id-dixxiplina ta' struttura arkitettonika. Inti fehmemx qed nipprova ngħid? Mhux ħaġa bħal hawn li li
kera. Eh, le, jien naħseb li dal-element ta' sakralità jitkellem fih Benjamin ukoll fl-Arcades Project. Eh, eh, però inħossu koll li bħalma hemm dal-element sagru f'dak li huwa derivattiv mill-istorja, li huwa derivattiv mill-istorja, bl-istess mod l-esperjenza umana, eh, jiġri li s-sakralità timbena bl-esperjenza storika. Eh, u għalhekk il-memwar ħafna drabi jibda, il-memwar jibda minn avveniment fl-istorja ta' komunità li huwa ferita li għadha tnixxi. Li huwa ferita għadha tnixxi. U ħafna drabi il-memwar ikun rispons emotiv għal għall-mod kif aħna writna dik il-ferita. Eħe, interessanti ħafna ġi. Naqra waħda tal-axħar, qabel nżarmaw. Naqra waħda.
Xsib zaħir fuq biex inkompli ma tal-spontanjeta. Issa ma nafx jekk taqbilx miegħi jew le, forsi huwa proċess li għadni wkoll qed niskoprih ehm, fil-kitba. Ehm, anka biex inkompli ma' Marija u ma' Bernard, l-ispontanjetà, din l-impulsività, meta inti qed Jien qed nipprova ninterpreta ftit ehm, id-diskussjoni li saret il-lejla fuq dan punt tal-inqas b'mod umli ħafna. Ehm, naħseb li meta inti tikteb jew meta wieħed jikteb din l-impulsività qiegħed jaqla jew ikun hemm din l-isplużjoni ġewwa fih. qed jaqla' kollox fuq il-karta u kollox huwa mxerred u fil-każ tiegħek naħseb li bil-versa ħdax inti semmejt li tagħti dinjità imma wkoll inti terġa' tippakkja b'mod pulit dak li inti ktibt ħalli l-qarrej jerġa' jiskopri din l-isplużjoni ta' impulsività fl-interpretazzjoni u l-esperjenza tiegħu naħseb. Għaliex anke ħafna drabi meta isaqsu lil xi kittieb jew jew poeta kif tikteb, naħseb hija mistoqsija diffiċli ħafna biex twieġeb. Għaliex poeżija hija b'mod instantanju, mod mod splussiv nispjega ħjiena li li tqum ġrat li kemm il-darba tini ħafna fajni, naf li nqum kun riqet nqum tikteb tisplodi fuq karta xi tlieta ta' filgħodu. Imma mbagħad l-għada jew xahar wara sena wara terġa' tipprova tifhem darba blenti forsi iktar analitika eh, dak li tkun ktibt u forsi titlef Kif sejjaħtilha inti dik l-eye of innocence ukoll. Ma nafx inti x'għaddi kumment. Eh, Grazzi kif. Eh, eh, Jena naħseb li ta' hindi jorbot ħafna mal-diskors li illi qabad Bernard fuq l-intuizzjoni, ġifiri illi jena naħseb illi l-poezija fija nfissa Meta inti għandek meta inti għandek intwizzjoni li qed tinbena biż-żmien, eh, u fil-Malti għandna distinzjoni eċċezzjonali bejn żmien u bejn ħin. So, u għandek żmien li fih jiġi proċess li fih l-intwizzjoni qed tinbena sakemm ma tkunx tiflaħ l-essri tagħha iktar. So, Eh, naħseb il-poezija hija riżultat ukoll ta' dak il-momentu li l-impatt f'daqqa waħda fi l-Palestinjani jgħidu l-antifada. Ma tiflaħx iktar. Ehm, U naħseb ħafna drabi l-poezija hija waħda mid-definizzjonijiet tal-poezija, jiġifieri li inti għandek dak l-element ta' intifada, ta' ma niflaħx nissaporti iktar u rrid nartikola ruħi issa. Eħe, kif dak jorbot mal-endeka sillabu? Naħseb li L-endekasillabu huwa huwa forma ta' ordni, huwa forma ta' ordni, huwa forma ta' huwa il-ħsieb ma jistax jibqa' ġidi dija distinzjoni jesploraw il-formalisti meta tkellmu dwar il-forma, relazzjoni bil-forma u l-kontenut, l-istruttura, ġi kien hemm ħsieb sħiħ fuq għal mit sena di kważi. Jiena fil-fema tiegħi huwa importanti li li titqiegħed ordni, huwa importanti li titqiegħed ordni mhux mhux b'kapriċċ, b'kapriċċ, mhux b'kapriċċ, imma għaliex id-diskors illi d-dinjità fiha disinn nemmen fih. Li d-dinjità mhijiex kaotika, dak li hu kaotiku huwa proprju dak li Cassano jsejjaħlu homo currens, il-bniedem li huwa mkaxkar mill-ordni kapitalista, dak huwa element kaotiku. Naħseb li l-poeżija meta qed tirritorna d-dinjità qed tirritorna f'ċerta ordni. f'ċert forma ta' solennità. Dik għax ħaġa li nemmen fi ħafna. Naqra u ħafna. Għarajt nieħdu ħar domanda u morru xorbu.
Sorry, domanda zaħira, nispera hija domanda mhux kumment. U waħfru li ehm, dak li kunet najtu għar relevanti forsi. Ehm, għaddejt minn esperjenza riċentement li fakritni ovvjament fil-kunċett anki tal-bliet. Eh, għattajt periodu kważi ta' xari u nofs ehm, ġo Addis Ababa, kapitali tal-Etjopja. U hija belt kaotika ħafna Però min-naħa l-oħra ħallietni f'sitwazzjoni li ma nistax nikteb ħsieb. Hija belt li qabditni ċertu rabja. Nara n-nies, nara l-faqar, is-sens ta' skandlu tal-faqar. Domandi hija sempliċi forsi qed nipprova nartikola aħjar. Kif tista' tinqata' mill-emozzjoni tiegħek tal-esperjenza li tkun għaddej fil-mument tal-belt u tikteb fuq il-madwar. Bla ma xalija ngħid għalija kienet kienet impediment, ma stajtx jiena nikteb fuq il-belt, ma stajtx nikteb fuq in-nies. Stajt nikteb fuq kif jien qed inħossni f'din il-belt. Hemm xi teknika, hemm xi stat ta' kif tkun li tista' poġġik f'sens ta' aktar trankwilità li tikteb fuq il-belt. Iktar milli fuq l-esperjenza tal-individwu fil-belt.
Ara, da jiftaħ front ieħor da diskors ta' però biex inkun biex biex nagħlaq jien naħseb li waħda mill-affarijiet l-iktar interessanti tal-poeżija Maltija fil-preżent hija illi illi l-poezija edha tmur f'kuntesti li huma ġodda għal kitba bil-Malti ħafna drabi. Sewa? U edha tipparteċipa fihom. Jiġi mhux sempliċement mort Addis Ababa u ktibt dwar Addis Ababa, imma ktibt poezija li eh, li tempatizza b'mod parteċipi illi hija preżenti f'dak il-kuntest. Eh, però naħseb illi ehm, naħseb illi il-pożija l-inqas kif, kif taħdem fija il-ħaġa hija li eh, ħafna ġbijat, ħafna emozzjonijiet eh, jihdu ħafna ħin biex isiru. Jihdu ħafna ħin biex biex joqogħdu bħal speċi jiġifieri. Eh, jgħad żmien u mbagħad ċerti ġbijat jerġgħu nerġa' niftakar fihom, pereżempju, ċerti xenarji nerġa' niftakar fihom. U nsib illi meta jgħaddi bil-passaġġ taż-żmien, jirnexxieli nirrifletti u nikteb b'mod ħafna iktar koerenti biex ngħid hekk milli fuq l-esperjenza immedjata. Grazzi ħafna tal-li ġejtu.
Se nistidnek taqra l-aħħar biċċa xogħol. Għalmenu nagħlqu bi ftit poeżija. Tara hawn biżedda. Għax fil-każ għandi l-mobile, nżommulek. Il-poeżija qabża fidla mhux. Mela ma preparajċ int.
Eh, dil-poezija jisima Kara Deniz. tfisser il-Baħar l-Iswed. Dawn il-petali ilna l-inżajnijom. Il-lejla nirkbu fuqhom huma u jaqtfu fil-baħar skur ta' kikra kafe iswed. Ħarsu l-fuq, lejn l-orizzont li tilef in-nas tal-lejl f'dil blokk appartamenti. L-ilma sewdin ta' taħtna fih il-biża tal-jum li ċċassa lejna minn ġol-bieraħ, tal-bajtar tal-isteppi u hu jqattar l-għajat ta' kelb minn qiegħ il-Baħar l-Iswed. L-ilma sewdien ta' taħtna fih ir-rima ta' żewġ petali jħarħru, dgħajfa ħafna, bħal ħoss li tagħmel ħuta qabel tiskot u tħejji ruħha għall-faħam tal-martirju. Qadfa fid-dlam, u qlubna jmissu Sikta tat-tulipan bi sponta mill-persjana. La titniffisx, la titniffisx ħanini. Ċaqliqa biss u l-baħar skur jiblagħna. Grazzi.
Grazzi Norbert. Li għantri il-mikrofon.
L-għonet nirgħata ħafna ħafna l-Norbert li kien eh, maħna naħseb eh, Xxurteta ħafna li llejla kellna din is-serata. Nirringrazzja ħafna daw l-avviżi tal-parroċċa nħobb ngħidilha. Lil Albert li intervistah, lil Kit li ħal inizjattiva, lil Kurt li kellna recording bis-saħħa tiegħu, lil Alvin għas-sound, lil Dorian għar-ritratti wkoll. Grazzi lilkom kollha talli ġejtu. Issa, ftit affarijiet dwar l-għaqda. Nhar it-tlieta għandna attività oħra li bażikament hija l-preżentazzjoni pubblika ta' proġett li konna qed naħdmu fuq li huwa nħarfu l-ħrejjef fejn ikkollaborajna mal-Junior Salesjani u mat-Teatru Salesjan biex ma' dawn iż-żgħażagħ li ppreżentajnilhom dawn il-ħrejjef ħarġu bl-interpretazzjoni tagħhom u nhar it-tlieta se jippreżentawhom lura lilna wkoll se nkunu qegħdin Qassmu dan il-ktejjeb li jinkludi x-xogħlijiet tagħhom. Ehm, u għal daqstant inħeġġukom tattendu nhar it-tlieta ġewwa Teatru Salesjan hawnhekk ta' Slim erġajna ehm, fis-seba' ta' filgħaxija. Peress li matul il-ġimgħa parking mhux għasek problema ma baħsbulu xorta waħda. Eżatt, ehm, tajjeb taħsbu ftit qabel eżatt ħabba l-parking. Issa, ftit affarijiet oħra, bla dubju nħeġukom tissieħbu fl-għaqda sa dal-waqt ukoll joħroġ leħen il-Malti. Hawnhekk magħna għandna xi formoli għas-sħubija. Ġifieri min ikun irid wara jiġi u javviċinana. U fuq kollox nirringrazzjaw is-Surfside li llejla laqana hawnhekk. Min irid nibqgħu nieħdu xi ħaġa flimkien tagħna biżżejjed fuq xiex naħsbu naħseb u niddiskutu.